Hati turiyo nituza omu kaburi kwonka omwishiki wange ow'aba Sheero nooba ori kapo. Obuheereza bwawe bwa Sheero ni kirungi munonga kushanga buri majuta goona agu orikunywa noonywa ga Sheero. Aha.
Mm. Za oil shi? Buri oyiri yoona ey'okuza kuta omu motoka yaawe ni Mhm. Sheero. Aha, giriisi n'ebindi n'ebindi n'ebindi saavisi ya motoka Sheero. Reero kandi ebirabo.
Omwika kupima motoka.
Aha. Okupima motoka abakuba baine ne- n'obuheereza bw'okupima emyika Sheero. Hurira Sheero. Saavisi y'emipiira ya- ya bodaboda n'ebindi n'ebindi

Ekyo n'ekigambo, vocabulary, eyangye eshemereire kuba erahimbwa, eine copyright y'ekigambo bakakuru. What are you talking about? Yes, registered vocabulary registration act. Reka tuze omu kagoye. Mbwenu aka n'akagoye k'omushaija gwiguuga owugiziremu obutaikirizingana n'omukazi we omu biro ebi mpaha rya lockdown. Haza nawe aramanywa.
Haza lockdown nayo ereetsire ebizibu omu maka omu.

ngu ariijuka ebigambo ebi yaarahiire. Arikugambira abantu omu kidaara. Ee, arikugaitwa ebigambo ebi yaagambire. Aragaitwa n'omukazi ogwo akagira ati, Mukyara nkakutoorana mu bandi. Ati, Omu burungi n'omu bubi turaaguma hamwe. Ondeebe oyereebe mukyara. Omu burwaire n'omu buhuru turaaba turi hamwe. Nibyakukunda nk'oku efuku zikunda omusoorooza. Aa, aa, omusoorooza nigwo agura ki? Ee, toramanya omusoorooza?
Efuku zita embeba. Ee, efuku zita embeba. Aa, aa.
What is efuku in Rujungu? Ee, it's a mole.

Nokimanya?
Omuntu nayeta bataahi be ati, Ija reka twirukangirire. Buri owaabaire otari mu lockdown okaba otwirukangirira. Mbwenu hati obu ori omu lockdown reka tukwirukangirire.
Arai!

Omukazi nagambira omushaija ku orarusha kugaruka mbwenu osinzire. Omushaija agira oruhara rwe n'omushaija aine eka. Niwareeba Charles ngu yaashutama kare? Charles n'oha?
Niwareeba?
Ari hwa? Nkaine gye. Yaamugira ati, Ku oraashube kuringuriza muri egyo eka nkahuriramu ekinuko ky'amaagwa. Ati, Okyehabure. Oraza kwetegyereza abazigu aba ni bantu ba murimo ki? Tihaine obusoni obutaruga ahari Black. Hati ngu omushango ahabw'obwoba.

Abo n'abashaija emanzi kwonka oriya ogwe wenyini omushaija w'ebintu bi yatahamu waine rukundo egi. N'obu araafa afa ngu akagaitwa amaririize. Bakamuta omu lock.
Mbwenu ngu ku yaatahire omushaija Misri agu banywani beye baamuha. Ngu omukazi Midiate akaikara mukamozamu amaino g'eitama. Ku iguru rwije bati.

Otyo.
Abakazi barwanisa ebintu bishatu. Orwiko, barwanisa ebyara,
barwanisa amaino, ezo nizo wiponi zaabo. Kandi omushaija, omushaija wiponi ye ey'amaani munonga n'entomi n'omugyere.

Iwe, reka tubanze tubase Siona nk'egi. Hariho abantu abatuhandikira. Norman wa Frank yagira ngu getting you live in Rugungiri. Ngu yaturira gye. Ah, Kandi ondiijo nibamweta, eh, ni bingi munonga. Bariyo nibahandika messages nyamwingi abariyo nibatureeba aha TV yaitu y'akagwe. Mwebare munonga kuba naitwe. Nyesiga Mugisha, eh, Said, yagira ngu Kabuuhi. Mwebare kuba naitwe. Ariyo natureeba live. Eh, Ntungwa Alex, UG.

North Carolina kusaasira Anthony.
Obwe kuzayo na nozayo na bwingi onyaho. Aha ya agwe mpa baramweta Alan Tavik yagira ati Ivan murungi na Kabagambe. Ka tugaruke aha kabi kitu.
Hati akagwe. Shoma.
Omushaija ku yaareba omukazi yaamunesya, yaashuka ebi yaarahiire ngu tarigambaho mukazi kandi tarimuteera ryagumira amukunda nk'oku yaaraganiisize. Nkaine gya.
Omukazi ku yaamurumaguza yaamukora kubi, omushaija yaaguruka karakasheeshe. Ati, Reka nze ka hi.
Mitomu.
Ewaabu.
Yaagira ati, Nyaruka nze hanuuya, nze kugambira taatazaara na maazaara. Ekyaro waakireetera kimwe.
Gye.
Haza Mitomu. Egi ni reality.
Reality. Ogwo omuntu noomumanya? Ogwo eizina ritandika rishana naabaasa. Erindi riimu agamba, Eriiyo.
Yaagira ati, Nyowe reka nze owa tata azaara na maazaara mbaijutsye ebi naarahiire bariho, haza nyowe njure esaati bariho enkojo omu mugongo. Omugongo tiguri omukazi yaanogize, nandi ngu akiriigire ow'eishezaara.
Ayanganire ow'eishezaara.
Yego.
Yego.

Ka tutakureeba aha TV orikomentinga aha toine smartphone ninga toine data.
wamutahataaha
Ori analog. Mm.
kare baasi Ku turi aha Twitter, mm, tugira ki twira.
gibuze shaka mpora james ye Hello.
ni baro Turiyo.
Iwe orahi? Aha. Rero nka Zefirini.
Amazima Zefirini ka ntakariha aga meseji zaawe hanu aha doti komu.
Mbwenu turina gye. Aine Katoki, Katoki esibireho na za raba bandi. Yobu.

maama obedi hoona ataguma akatsindika omu message aha facebook aha Amazima Eh, gabaga. tukaba- Ora ya radio yeye. reeba alan kavik eyo nkaba na iva yabaramutsya ariyo natureeba aha ivan ia nagira ngu murungi yakunda munonga ngu ari north carolina Hey. Ah, Mm, nawe atwinegye. tricia rays